Jo do si mer erem zréck. Ech begréissen iech hei. Mir haten d'lescht Kei eben schon dee Pausemodus gemaat an ech wollt eben nach eng Kéier kucken wa mer iwwert de Modus iwwert de Bahnhof ginn wat da geschitt. Voilà sechster Ordnung ass et dës Kéier da schon, dat heescht ech huet se mol gesot. Moien Erik, den ass och mat dobäi. An da gi mer direkt an d'Sektor Ordnung dat Ganzt eis ukucken a mir mierken erem d'Qualitéit vum Ecran léisst op sech waarden. Mir hun läscht Keier 4 Etage gemaach, mee sin elo zeréck. Oh Gott, s du bal schlecht Schatz, wat's do déi Bildqualitéit sou dat Flackere verdrunsch guet et sou. Mir hun dat do läscht ke fräigeschalt, dat heescht mir hun ëmmer do eng Méiglechkeet awer nach ze pauséieren. Wann ech dat do sou mol ukucken, ass nach vill ze maachen. Mir hun elo 4 Etage gemeet an ech hat mech bëssen informéiert wat elo nach ebeis duer kënnt. Mir missen am ganzen 10 Etagen emol e Garde tout seul hei hannert eis kréien an duerno dann emol geet d'Geschicht emol richteg lass. Dat heescht, mir hunn nach vill virun eis ze maachen. Dat heescht, mir hunn eng Dronefunktioun a mussen déi emol e bëssen opfëllen. Ok, dat heescht, mir sinn nach richteg am Tutorial dran. Sou, an do hu mer dann och deen neien Turbinenturm, dee mer e bësse wahrscheinlech hätte mussen ufierwen a géint d'Géigner simultan da musse kucken eens ze ginn. Ech sinn zefridde mam éischte Part gewiescht, ech sinn net gestuerwen, dat hu mer schonn heiansdo net esou gutt hikrut. Also, kënne mer elo hei iessy erof? Jo, kommen do Géigner erëm? Jo anscheinend net. Oh ech wees net kowel heute nicht denken jo ech si déi vergiess oder vielleicht komme se nach méi spéit. Lass scho vill méi lues alles. Also ja, dat ass e bësse sou wéi Turmkommando. Wéi kommen ech elo hei erop? Wéi kommen ech hei erop? Kann ee mer dat vläicht soen? Ah, esou kommen ech hei erop. Dat ok merci Spill fir mer dat da bäi ze bréngen. Kënnt do nach eppes vun hannen? Nee scheinbar net. Voilà mir sinn hei erëm da verscheit jo eng Checkpoint wou alles méi schwéier viru geet. Mir hunn e klengen Hop Hüpfer hei erëm fonnt an si da promé. Jo hei si mer grad zu enger Blockage dran a kucke lo séier hei virun. Des Kabinett do ass awer ici Martha. Kucke grad fir dann, ok et ass net Martha, wéi gesot fir de Kanal enke ze beschäftegen. Trotzdem kann een et sou gudd spannen. Mee eis Evo sou gudd kennt, ass dass et kann nach eng Kéier knaschteg gin, am Sënn vu wann et viru geet. Momentan mengen ech si mer eis eens, mir si nach locker flockeg hei an engem Tutorial Modus, mee dat gëtt mat der Zäit bësse méi knaschteg. Et ass elo schon deelweis knaschteg am Sënn vu wat déi schwaarz Faarf ugeet. Well dat als während der Welttournee geschitt ass. Tentacool, jo, al Flashbacks, déi mer hei erëm zesummen erliewen. Also et ass schonn eng Zäitchen hier. Voilà, iergendswéi ass de Kontakt do. An da kucke mer an déi nächst Etage ze kommen. Wahrscheinlech emol eng 10 Plaquetten, do wäerte méi spéit hunn. Voilà, do gesi mer dat, wat mer wëlles hunn. Da géif ee elo maachen, dës kéint mer kucken, déi hu jo e bësse elo méi ze dinn, datt mer wahrscheinlech dës Kéier 3 Etagen maache wäerten, jo mat zwou Zonen, datt mer d'nächst Kéier dann och d'Platten teile. Okay, dat gëtt ganz interessant. Preliminator. Also deelweis d'Usätz si gutt. Wat ech eebe just net verstinn, wisou kënnt dat alles ze spéit an engem DLC, wou d'Spill am Fong scho quasi ofgeschloss war, ne? Kommen Géigner, nobody knows. Voilà, do guck mal op. Okay, geféier ech stopp. Nee, Mut sagt kennen, also et merkt den awer hey, do ass nach iergendeppes méiglech an Zukunft. Also dass d'Pad Hot wäert eng Zukunft hunn, ob ech dat do awer wäert matmaachen, muss en aner mer soen. Musse mer do e bëssen erop passen, mee vum Gefill hier misst ech elo net all ze vill Promenage. Jo natierlech dann hei wann et bäi eent ass ne, jo Dreckspill. Sorry hei lo meen ze sin. Dann get nach getrollt op Watch a Perfect One maachen ouni en Zähler angehaal ze hun, natierlech dann noch eins an dann kennen mer aus dem Ranked Kampf. Mir waren net all ze gudd am Ranked, mir hun e bessen gespielt, mir waren deemols als Platoon 1 e bessen am wow Rauschmodus an mir hun do d'European Splat League emmer matgespillt. Wéi huet se geheescht? Ech nenne se mol einfach esou, DSL. Do war awer d'fënnefunzeg bescht Ekipp an Europa, mir hunn zwar all Match verluer, mee mir waren dobäi, dat ass dat, wat zielt. Okay. Mir hunn elo déck iwwert eis getéint. Ech géif soen, mir maachen et. Mir ginn op schwéier. Meng op Schnëss gëllt, dat gesi mer dann. Ech si gespaant, wat si da schwéier definéieren. Maan mer nach dës Etage an dann géif ech soen ass voubäi. Mir si réischt bei 6 Minutten, da maan mer nach eng Etage drop.

Ech wees net, den Timing ass net emmer grad ideal wat dat do ugeet. Wat ass elo meng Combo hei? Ah do geet elo mol lass. Oh shit. Okay. Dat war keng gutt Idee fir den hei Modus ze maachen. Ah, just kidding. Irgendwéi klappt dat schon. Mir hun eis Rüstung op zréck, ne? Ja dach. Awer mir probéieren mol, also dat do sollt schwéier sinn. Bis elo haten ech awer nach dat et schwéier wier. Voilà, war dat gutt? Ech loose gutt e bëssen ze vill vläit probéiert do elo. Also dir hutt déck, dir sidd Brains, dir sidd déck Fëscher mat décke Käpp. Wollt ech just eng Kéier esou gesot hunn. War et dat schonn? Okay, dat war do schwéier. Haten eng Kéier kuerz e Moment wou mer e bësse geschléckt hunn, vläit ze risky ragaange mä mir hunn et gepackt an hunn esou dann eng Glückskombo um Maximum erreecht an et geet virun hei. Jo Eric, du hues och eng Kéier drop dra kuckt, ech weess net wat ech do gezofft hunn, ech wollt dee Beyblader wat dat dobber war huet ier zu Deich bruecht gehat, mä. Muss eng Kéier e bësse Waasser drénken. Nach e bëssen E-Sport-méissegem am Alter ass näischt Schéines. DSL-Zäite sinn och elo scho bal 50 Joer hier, géif ech behaapten. An ob op enger Switch 2 dann iwwert Mario Kart competitive spille wäerten, ech weess et net. Tendenziell net. Ech mengen éischter mir faare fuer mat der Kou als Kopp ronderëm oder esou. Egal. Jo, ech gi och nees mat iech iwwer Splatoon 4 schwätzen. Hei hu mer awer elo e bëssen nach d'Thema vu gutt Frëndschaften a sou ze fleegen. mat deenen opgewuess ass an alles. Also ech hätt iwwer Splatoon 4 e béissi iwwerleecht geschwat, mee iergendswéi poche se lues lues wéi Spiller eraus. Wann ech sou iwwerleeë, mir si lo Abrëll, am Juni kënnt d'Konsol scho eraus, oder ass et scho Juli? Ech si mir lo net méi ganz sécher. Voilà, mir ginn hei nach eng lescht Main mat Standard. Vun de Member souguer zwou. Mol kucken, wann een net de Let's Play weess, wat op een duerkënnt. Ech mengen, mir maachen hir dann als deen enke méi kuerze Part. Firwat ech ee wollt soen, se wäerten d'Spiller méi lues erausbréngen. Ob mer nächst Joer iwwerhaapt en Splatoon 4 kréien, ech si gespaant. Vum Gefill hier géif ech scho bal mengen dat dëst jo scho bal fäerdeg ass mat Mario Kart, mat Donkey Kong an nach Pokémon. Ech ka mer beim beschte Wëllen net virstellen dat mer do nach Spiller kréien, mee et wär mer souguer nach léiwer mir kéinten e bësse waarden. Voilà, ech weess net wat dat do soll sinn. Keine Ahnung, mir spillen mal einfach den Spaß am Mod. Okay, dat sinn der séier Fësch, déi net eens ginn. Mir haten heinz de sou am Story-Modus och sou Lag-Dénger hin an hier. Dat kann ech mech awer drun erënneren, mee. Brrr Kerbel ass x jo pardon do war eppes ech wollt bësse stëppelen Erik deet mer leed ech wollt bësse stëppelen dir sidd Kirby Fans ganz grousse Sorry u Kirby dat hei war kee Kirby Modus also do déi wollte Kirby Air Ride spillen mee déi waren ze lues fir Kirby Air Ride déi Fësch do vun dohier wann et sou viru geet wat d'Zäit hier ugeet probéiere mer einfach elo bis ganz uewen hinner op déi zéngten Etage erop ze kommen.

Okay, dann muss ech alles dobäi schënn a gutt. An ëmmer erëm eng einfach hei, ob mir los ass kee Schwach hunn. Ja, 20 Joer hues du gewaart an ech hoffe wierklech fir dech, Erik, dat mer do e bësse besser hu wéi Strikers. Well Strikers, Also op der Gamecube wäert ech et Let's Playen an op der Wii et eng Kéier Let's Play maachen. An dat sinn d'Cours, déi Bulle muss mer nach un d'Zil bréngen. Dat misst mer nach kenne vum Story-Modus, do war eppes och dobäi. Vun dohier wäert Splatoon warscheinlech e puer Joer e bësse méi roueg ginn. Ech denken och, dat ech dës, dass et och déi hei Saison, déi ech elo wäert spillen, Mam Asketon war et dann och schonn. Ups. Wéi se ballert do sou geduecht, konnt grad net soen. Bon, mir fuere mol einfach sou mat. Dat schéngt et gewiescht ze sinn. Also jeeweils wéisst, mir hunn ze vill Splatoon männech gespillt op der Heikonsol, well jo en plus Splatoon 2 war och op der Heikonsol, dat vergiessen d'Leit ëmmer ne. Well op der Wii U hat mer just Splatoon 1 an op der Switch hat mer de Splatoon 2 an de Splatoon 3, dovunner schwätzt och kee méi. Iergends hu mer de Splatoon 3, mir hunn d'Community e bësse verluer nawee. Ech mengen, wa mer eis vläicht zwou Spiller gutt géifen annoncéieren, ech mengen, Erik, mir wären zu zwee, dräi, véier, wann et gutt geet. An dat war et. Iech zwéi ass d'Loft eraus. An trotzdeem maachen ech mat iech zesummen hei en Let's Play, fir eng Kéier nach ze weisen, wat an deem Spill dra war a wat mer vläicht potenziell an engem Splatoon 4 oder dann op der nächster Konsol wäerte gesinn. Sou, mir kucken eng Kéier op d'Zäit, mir si bäi 13 Minutten dann an. Jo, mir ginn elo an de Kontrollraum a kucken dann esou de Let's Play Part Nummer zwee esou iergendsi ofzeschléissen an et drop ze krapéieren, wéi ee sou schéin op Lëtzebuergesch seet. Zéngt Etage, ass dat schonn de Schluss vum Let's Play? Ech ka mer et beim beschte Wëllen net virstellen. Ech huelen un, dat hei ass elo Boss Time. Iergendsi richt dat schonn no Boss. Muss een dat do maachen? Ah nee, et ass einfach just. Ech hu mech am Velozeep hat erem blaméiert, ech de ganze Zäit drop geklickt an et ass guer näischt geschitt. Also eng kleng Bosszäit da schonn hei, mir komme méi séier virun wéi mir dat alt ganz virgestallt hunn. D'Marina als Roboter, jo bësse komesche Bléck. Oh oh, dat dat ass net Marina, dat ass eng béis Maschinn. Ja, grouss Show. Kuck mal wat dat heirem gëtt. Dat ass dann e Boss. Marina Agitando. Und wahrscheinlich muss die Feier Feier Portal Leute gut die Feier Mein Trainer bist eine Überraschung dabei Dave keine Überraschung hier sie aus Schimmer Damage Nee, just zwei. Wow. Oh shit. Oh shit. Dat ass bëssen heavy wéi ech gemengt hunn. Ja, kurz waarde bis warum. Als Rüstung hunn. Also et ass net ohne. Mee hey, et ass emol eng Kéier eng Ofwiesslung wat de Boss ugeet. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt müssen angreifen. Na, das ist der Problem, den ich schon habe. Guck mal, Schutz. Dach denken ech schutz hei. Voilà. Also irgendsweis. Oh shit. Oh shit. Okay, dat do kennen wir auch aus dem. Da ginn eng Partie Spezialwaff, äh, speziell Sachen. Ich kann net gönn du greifen, ne? Déi Musek Flashbacks, ech genéissen se trotzdem. Bon, das nach denkt mech nach bei Uni ze stierwen. Den Boss gefällt mer. Normalerweis ass et vill vill méi schwéier am Ufank, mee komme grad guer net komme grad guer net virunner. Sou kucke mol se do virun ze kommen. Ass dat da schonn läit oder muss mer dann awer nach eppes maachen? Déi also letzter Checkpoint, okay. Dat geet elo alles futti. Muss man eppes man. Ech wees net wat muss man. Ech hun absolut kee Plan. Mir knuppen einfach mol dorop. Wou kënnt dee Fësch erëm hier? Bon. ESC versti mer grad net wat musse maachen. Drop schéissen ass och keng Solutioun. Damage friessen och net. Hu mer vun uewen awer vläit ESC eng Méiglechkeet fir e kapott ze kréien wéi se sou schéi seet. Kuck mol ass do Apps ze maachen. Ech hu kee Plang wat leeft Kanner. Sos geet awer alles gutt. Sou eng kleng Hëllef vum Spill wär elo mol gutt. Obwohl net op keng Mauer, da muss man awer iers Zelt läit kucken wéi ënner ze kommen. Oder doch näisch op kënne hei kënne mer ah dach hei kënne mer drop knüppeln. Ech si Schossmëll. Dass okay séier fort hei kommen. Ech si selbst zu Chasmel geroll, mee hun iwwerlieft, huet kee gesin. Ech free mech awer op de Rescht vum Spill, wat mer alles op eis duer kënnt. Fucking Fësch do, sorry, ech gouf kuerz hei verblosen. Ech wees net, ob do vläit, ah dach, mir kënnen och vun do Damage man, mee den Boss gefällt mer scho, Shidden zwar net, mee gefällt mer. Ass do nach Fësch gewiescht? Do komme rëm Fësch op. Also ja, iergenswéis soll een et sou maachen. Warte mal, elo? Nein, wou ass den? Warum normal so Damage? Ja, das gesehen wir doch. Was war das? Das schien nicht gewesen zu sein. Wir haben den Boss zwar nicht bekämpft, aber wir haben ihn gepackt. Und das innerhalb von einer gewisser guter Zeit. Oh, wie romantisch. A plumps, dann haben wir halt befreit. An de Boss, déi Maschinn, déi explodéiert. Oder och net. Feeler, grouss Skalierung, ënnerbrach. Dat war mol net ze soe gaangen. Wat ass dat fir en Dëngerz? Duerno de Wonsch no Stabilitéit, E brauch e frieme Kierper a mir si warscheinlech am Chaos. Den Tuerm geet futti an iergendzwee wäerte mer eis elo erëm verléieren. Jo, mir fale erof an Nintendo presentéiert Splatoon 4. Nee, just kidding, sorry. Lo geet d'Spill mol lass. Ja, wat dann elo? Splatoon 3? An scho elo fänke mer mat Zeit oder mol iwwerhaapt un. Dann kann een applodéieren, mir hunn et kritt am. Ufanks huet Zeien den Eruff ze Oenung de Side Order fir net ze krepéieren. Mir sinn net gestuerf, dat ass jo scho mol e gudde Let's Play Ufank, ab elo kënnen och wahrscheinlech stierwen. D'Laang Haer denken ech definitiv méi schwéier wäerte ginn. Zäitlech si mer nach gutt dran. Ech kucken eben wéi wäit elo geet. Oh Gott da freet et mech. Jo ech sinn do. An d'Perle ass och erëm do ne. A mir kucken e bësse belämmert dran, well mer ze vill Treehouse gekuckt hunn, iwwer déi nei Konsol an der Splatoon gesicht hunn. Voilà, mir hunn d'Marina gerettet an dann hu mer de Laptop do och nach iessji fonnt ënnerwee, wéi baussent d'Welt. Mir sinn am Memoversum a virtuell Realitéit, dat heescht ass och bësse sou kënschtlech Intelligenz an alles och bësse mat alles dran. Virtuell Realitéit dat si mer an enger falscher Welt. Ganz genau am Memoversum ass dat nëmmen echt, et si just eis Gedanken. D'Anthwesen, dat ass d'Uerdnung gewiescht, et huet e Besëtz ergraff, e puer Spennuert gemaach. Ono huet unzäleg Leit vun mengem Réseau verbonnen an hire Geescht ass hei gefaangen. Dat ass eben, oh Gott, hues de mech doranner féiert elo, da hat do, dat ass hie mer selwer widderfuer, dat och iergst esou hei gelant ass. Ech denken d'Zil wäert elo vum Let's Play sinn. D'Uerdnung ze besigen an eng geuerdnet Welt huet just d'Uerdnung huet just en Zil, eng faarflos, absolut geuerdnet Welt. Do soll keen, ganz schéin Déiercher hei, Uerdnung im Universum, den alles ëmsetzen, also den Text maan ech net Wuert fir Wuert, mä et ass Müll, Chaos an alles dobäi. Uerdnung géint Chaos ass bëssen eise Thema do vum Ganzen. an äh, Rauskalierung wëllen alles neutraliséieren. Äh, D'Opfer fannen also mir werden no e grosse Battle hu wahrscheinlech géint der Schluss, mir werden lo um laange Wee hu fir do erop ze kommen op den Tiermchen nach vum Gefill her giwe scho behaapten, den Tiermche wäert lo nach méi äh, grouss erop ze goe sinn.

Ech konnt emmer d'Aarbecht maachen an eure Let's Plays, mä grousse Merci gesot dofir. An elo ass halt erëm op mäi Kör, klenge Roboter. An elo lass an d'Vergnügen, mee ech géif awer soen, an sedekter Uerdnung, elo hu mer genuch gesi fir haut. Respektiv, jo, mir mussen erëm do erop, dohin, bei d'Uerdnung. He, et ass awer eréischt fir déi nächst Kéier gesot. Ech soen iech grouss Merci fir d'Nokucken. Am drëtte Part kucke mer da erëm, dat Ganzt do ze erklammen. Bis dann a Ciao Ciao, net ze vill Chaos an der Uerdnung, he.